Matthew 24 As Jesus dey comot from di temple, im disciples con show am how di temple building be. Jesus con tell dem, Una dey see all dis tins? I tell una true word, wen di time reach, one block no go dey on top anoda one, becos di building go scata finish. As Jesus sit down for Mount Olives, im disciples come meet am for corner, ask am, Make you tell us when dis tins go happen, how we go take know sey di time wey you go come don reach? Jesus ansa dem, Make una shine una eye so dat nobody go fit deceive una. Many pipo go come with my name dey sey, I be Christ wey be di Messiah, and dem go deceive many pipo. Una go dey hear rumour sey war dey happen for different place. Make una no fear, becos e must happen, but di time wey I go come nova reach. One kontri go fight wit anoda kontri, and one kingdom go fight wit anoda kingdom. Hunger go dey everywhere and earthquake go happen for different place. Wen dis tins go dey happen, e go be like wen belle dey pain woman wey wan born. Dem go carry una wey be my disciples give pipol wey go suffer and kill una. Bikos of mi, pipol for difrent town wey no know God go hate una. Many pipol no go gri follow mi again and dem go dey lie and hate each oda. Many wayo profets go kom and dem go deceive many pipol. Bikos pipol no go obey God's law, di love wey many pipol get for God no go strong again. But God go save di pesin wey go bia go reach end. Before di world go end, my pipo go preach about God Kingdom go reach evriwhere. As Prophet Daniel tok, bad tins go happun for di holy place, inside di temple. Anybody wey hear dis word make e understand wetin e mean. Pipo for Judea go run go on top mountain, Pesin wey dey on top roof, make e no come down kon take anytin from im house, and pesin wey dey farm, make e no go back to im house go take im klot. For dis time, e go hard well-well for wimen wey get belle and doz wey get small pikin for hand. Make una pray sey e no go bi for Sabath day or rainin season naim all dis tins go happen, bikos for dat time, di sofa wey go dey go strong pass any sofa wey don happen since wen God kreate di world kon reach naw. and dis kain suffer no go dey again. And if God no reduce di days wen dis tins go happun, evribody go die finish, but bicos of di pipo wey God choose, e go reduce di days. So if anybody con tell una sey, Look o, Christ dey here! or, E dey there! make una no believe am. Lai-lai Messiahs and prophets go come do big-big miracles take deceive pipo. If it possible sef, dem go deceive people wey God choose. Make una remember wetin I dey tell una so before dem go happen. So if anybody tell una say, Look! Christ dey inside bush, make una no go, or, Look! E dey inside house, make una no believe. Just as thunder light dey come from east go west, na so e go be when Man Pikin go come. because na where dead body dey na there vultures dey gather put. After the wahala wey go happen for that time, the sun go come dark and the moon no go shine, stars go fall from heaven and heaven go dey shake. Then man pikin sign go appear for heaven and all the tribes for this world go cry. dem go see God Pikin dey come from inside di cloud for heaven with power and beta glory. God go send im angels go blow loud trumpet and dem go gada di pipo wey e choose from evriwhere from di world. Make una hear di fig tree parable. Anytime im branches dey bring leaf come out, pipo go know sey dry season don near. So wen una see all dis tins dey happun, make una know sey di time don reach and e dey near una domot. I tell una true word, di pipo wey dey di world for dis time no go die finish before all dis tins go happun. Heaven and earth go vanish, but my word go still dey. Nobody know dat day or di time, even di angels for heaven no know am except my Papa. Just like e happun for Noah time, na so Man Pikin go come. For Noah time, before di flood come, pipo dey chop and drink, dey marry and dey give dia pikin out for marriage until di day wen Noah enta di ark. Dem no know wetin dey happun until water come carry dem go. Na like dat e go be wen Man Pikin go come. Dat time, two men go dey for farm, one go vanish leave di oda one. Two women go dey grind corn for engine, one go vanish leave di oda one. So, make una shine una eye bikos una nor know di day wen Christ go come. But make una remember sey, if pesin wey get house know di time wen tiff go come for night, e go ready imsef make di tiff nor for enta im house. So, make una dey ready, bikos Man Pikin go kom for di time wen una nor tink sey e go kom. Who bi di savant wey wise and good? Na di pesin wey im Aga make lida among di oda savants, so dat e go give dem food for di korrekt time. E go good for dat savant wen im Aga kom back kon si am dey work. I tell una true word, im Aga go sey, Make yu karry for di whole house. But if na wiked savant, e go tell imself, My aga no go quick come back, so e go begin beat di oda servants and e go dey chop and drink wit drunkards. Wen im aga come back for di day wen e no expect and di time wen e no know, e go cut di servant to pieces con throw am put for where pretenders dey, where e go dey cry and grind im teeth. Dis na Greywood Whispers, voice wey no loud but get sense.